ahee ahee ahee xewani xewani xikan'we na ku mamukela ka chanele ya na 015 explore tlhele yi hlangana futhi wa swi tiva vito hi mina ray lava ni tivaka va ku deton siku ra mina namuntlha na vavhakachi lawani pet

and then n'wina n'wina mani Oh, mina hi mina Angie N'wamusave.
enji n'wamisave Eh, Oh, n'wana wa ka okay. Mabunda mina. ya Eh, ni hala ka Maluleke hi le Bukabini. oh okay no a yi swi tshamisekile swinene Eh, n'wana n'wana ta nola ku tivanyana ku eh, eh, mani i mani va huma kwihi se se njhe se se ha va tiva mara ni kombela ku ku twa n'wina ku pet mun'wanati i mani um loko hi vulavula hi pet mun'wanati um pet mun'wanati i jaha leri nga tswaleriwa etikweni ra ka mapope le kaya ra mina kwalano um ni n'wana wo sungula wa le ndyangwini wa ka diki xirhengeti okay um ku tiveka hi ku hi le ka diki xirhengeti ya um ni n'wana wo sungula wa julius maluleke ya ya so ni ngo vula sweswo ntsena a ku na swo tala ni nga ta swi vulavula ni nga ta endla swihoxo mara phete munghana to yaloye um ni munhu loyi ni nga tswaleriwa tikweni ra ka maphophe na ha tshama ka rona na na siku ra namuntlha oh okay and then um pet n'wanati i stage name lexi mi xi tirhisaka ka aka music why mi nge te hi n'wina pet maluleke
no man um bet maluleke maluleke ni yi tirhise ngopfu mani ku sukusela na ha ri tsongo ma vona ku sukusela endzhaku ni ri maluleke so ni tibyela ku ri no swi la ni endla swilo swi hambana ma yi vona swi tikomba ku loyi hi lowa le ka swa vuyimbeleri loyi hi loyi wa le ka wa le xikolweni eyi ma swi vona so a ni na ku ringesa ku hambanyisa kwalayani ku at least swi tikomba ku ri vito leri ri yimele ngopfu yini eyi so as for pat pat hi n'wi patrick ya patrick oh pat ehleketa ku patricia Yeah.
no a ni vula vanhu like swi endla mi kuma ku move ta mi decide mi ka no oh, ra stage name ta ku n'we pet mun'walati eh. ku na van'wani va tirhisa mavito mo ka ma nga ri ma vona for stage names exactly eh, a nga ta i matswa ya a wu na xivongo ni vongi wa ka bemuda eh, mara hi vulavula yena namuhla
so a na ku twisa kwalani ku na valandzeleri van'we lava kota ku mi tiva ku okay eh, i munhu wa njhani i mani kahle kahle i patrick maluleke ivi a ku yena pat mun'wanati va ka maluleke hi van'wanati hayi i patrick maluleke mara loko swi fika ka nkarhi wa sweswi kahle kahle ni rhandza ngopfu pat okay ya loko munhu a ko patrick ni twa se yi nga ha ri a na ha yi tolovelangi ni yi tirhise nkarhi wo leha so a ya ha ri na tikelo Yeah. because phete mun'wana a te hi yona ni twa ku yi ri na tikelo hi yona yi nga ni endla ku ni tiveka ka vanhu vo tala i brand ya ya Wa yi is vona? the Eh, brand so Phete ku fanele Mun'wana ku te, pushwa brand yeah, i brand phete mun'wana a te u komile Yeah. Oh, Mm. okay wa ta wa ta lata vutisa ku eh, swa swa music yi sungule kwihi njhani mara i'm hearing his voice yi yi powerful i think it's till is telling it all ni right ku mi nga mi li duku ya ka music mhaka voice ya n'wina mi twa yi ri yi ri na ti-effect tin'wana ta ku a yi kona ka ti-voice ta natural i mastara ri yi yoxe ya hi timastarini xi contribute did you ma swi tiva leswi mi vulavulaka swona ya leswi mi vulavulaka swona na swi tiva voice ya mina un'wana na un'wana wa vulavuli yona ku ri voice ya wena yi yi hambanini kahle kahle lero loko no vulavula kun'wana na kun'wana even na le tikweni ra ka hina ma vo sweswi ni ni le ni vulavula ni ri xilungwini loko no ya kaya hambi ni nga fonelangi munhu ku ni le kaya loko vo twa voice ya mina ntsena va ta swi tiva ku voice leyi ya phete n'wanana oh, ate i ti-voice leto loko i vulavula wa pay attention wa yingisela ah, voice yin'wana yi hlawuleke ngopfu kahlekahle voice ya mina mi n'wi yi kahlekahle na yi rhandza na tsaki yona mm. so yi ni phuxe ngopfu ni swi tiva ku na loko no nghena ka swa vuyimbeleri kahle kahle um ku hava la nga ta vula ku ri hayi miyisa loyi u ringesa ku ti endla swimanimani Eh, yi unique ya yona. yi Ah, eyi ah, ni yi tirhisa na le ka swa vuyimbeleri bya mina a ni endli ku hambana ah. ya okay mara ku yimbelela swi swi sungula njhani eh a ku ambo va na munghana a ri na tikhompyuta vanhu vo tala va sungulisa sweswi kuma ku na munghana wa khompyuta khandwa va nga Ah. tirhisi swilo leswiwani ku kota no mi sungulisa ku yini ku yimbelela Eh, eish ndlela ya mina yo yimbeleri yi suka kule swinene Mm. ya yi suka kule ya Eh, ndyangu lowu ni nga kulela ka wona a ku ri ndyangu wa tikatara ni kulele etikweni ra le jilongo malume wa mina david maleke na madisambitsi Oh, ni nga David tivi loko Maluleke. ri ma n'wi tiva ya ya Eh, ku loko mhali yani hi yena a nga ni kurisa lero ni kulele endzeni ka tikatara loko no mi ni valula david mathevula no sorry ya ya David hakeri. Maluleke Eh, eh, eh. amadisa mbitsi kusuka tikweni ra le ka jilongo Eh, ya hi yena munhu loyi a nga endla ku ni rhandza vuyimbeleri ku kumba loya loko va nghena studio ni tsundzuka malembe ndzhaku mm. um kwele ka vo 94 95 le loko va nghena studio va kha va practice na mi a ni nghena a ni ri tsongo loko lavan'wana va ku va ni humesa malume yi ku a hi tshikani n'wana loyi n'wana loyi wa yimbelela ma yi vona ni nge se tshama ni yimbelela hena yona malume a ni swi kota ku yi ku ni yimbeleleli mzala ni yimbelela swo fana leswiya ma yi vona laha ni nga ni ya vona ku ri ni na nyiko hi ninety seven ni swi vone khale swilo Ee. Mm. hi 97 hi laha ni nga vona ku ni na nyiko ku fikeni ka dr thomas chauke a vhakacheli malume wa mina a va tirhisana Hawu. ivi malume yi ku ri no xihlangi lexi xa swi kota no chaya katara xa yimbelela Ee. Va byela Thomas Chauke. va byela thomas chauke Dokodela. ivi Mm.
ee hi laha dokodela yi nge Van'wanyisa grooming ya so. Yeah, yeah, I know, yi powerful. hi laha dokodela yi nge te no eh a ni tlangeli guitar ni yi twa Eh, ma yi vona eh, so a ni a ni yi rhandza ngo dokodela yeah. ni khoma bass guitar ni chaya bass guitar hi hi line ya leyi a yi tla- a yi tlangiwa hi hi hi- hi hi the late matosi Matosi, yeah. ma yi vona loko ni ba layani dokodela yi ku hayi mani mfana loyi mi nga n'wi tshiki Mm. u ta ya kule ngopfu vuyimbeleri Eh, eh. so ni nga ku swi sungule kwalano kahlekahle ku ni kota ku swi twisisa ku ku endleka yini hi vutomi bya mina Oh. Ayewona. eh. No, na swi twisisa.
Na So- swi twisisa. kahle kahle ku n'wina mi ze mi sungula ku ti endlela music wa n'wina se mi humesa ta n'wina tinsimu se n'wina mi nghena se mi teka ra n'wina rendzo ka vuyimbeleri mi sunguliri Eh, mune ku hi 2020 ne Okay. okay ya 2020 ni ve ni tlhontlhiwa ngopfu ni twa i nga ri ku na xilo lexi ni phuxaku ku endla swilo swa vuyimbeleri cause ni munhu wo rhandza ku tshama ni ri ku yimbeleleni even na mhani laha va swi tiva ku ya na loko ku ri busy na swi kota ku tsema na hungu ni sungula ku yimbelela hawu ma yi vona e so kusuka laha ni swi vona ku hayi mani i nga ri ku na leswi ni phuxaku why ni nga ringesi swin'wana and then ni ti xavela computer ni xava mixera ni kuma yi fanekani xin'wana ku hayi mani zama ku ku chaya kwalani la ku dyondza ku yimbelela Eh. la ku endla album ya hi leswi ni nga sungurisa swi a ni phuxiwangi hi munhu un'wana mina hi nexe ni yo tiphula oh ni tlhela ni ti sungulela swilo swi sungula hansi okay ma yi vona ku hayi ni lava ku nghena ni vona ku swi ta pfumela na cause na swi twa ku nyiko yi nga ri yi kona mm -mm. ma yi vona so mhani mun'wana ti loko loko mi kha mi kha mi tibulela yi va tsemahungu va sungula ku yimbelela mi titwa njhani swi va njhani ka ku Yeah. eh. swona swa vahavanyana eh. mara kwa ku loko munhu nyiko a ri na yona u fanekele u n'wi sapota ni nga nyika xikombiso ku fana na loko munhu o rhandza timbyana ivi wena i ta hi lomu u ta ku hi kona ku nga ka n'wina ku karhi un'wanyana a ku na mbyana u fanele u fika u ti rhandza ni u rhandza n'wini wa tona ee se na mina ni vuye ni hela na mina ni swi rhandza ni swi twisisa ku munhu u nge n'wi cincisi leswi swi nga nyiko ya yena a nga ti endlisi i fanele a endla leswi nkarhi walowo moya wu n'wi byelaka ku a endla swona e se ku ta fika sweswi i swilo leswi se ni nga swi tolovela na mina se na joyina loko ri ri tekiwa hambi ni nga ri lini na hama swi ze swi fika laha ni hlavelelaku
mitsika leswa swa mahungu mitsika ro yimbelela mahungu a ma yima ma hina hi tshamerile swin'we hi tshame vula xin'wana na xin'wana Eh, eh, eh, eh. ya ne Leswi no i- sure.
Mm. i- ku- ku- ku ta va na empire ka sengula ni vona beyonce na jay z va ka ya no ni vona beyonce na jay z va ka gaza laha so so eh, loko hi ta endla research laha hi ti ta find out ku hi n'wina backing vocalist u tona hi wo nga ta ni koreketa lawa ni wo swi tiva kahle leswaku a so ku na backup vocalist ne yeah ya ku na ntwa va ku hi n'wina backup vocalist mi convertiwi loko se mi ri ka maluleke kumbe mi tise mi kha mi mi kha mi kota ku yimbelela okay mina ku yimbelela a ni nga tivi leswa xigaza ya a ni tiva swe le kerekeni oh Yeah. Eh, vana sungula kwalani ku eh sungula vo tala va vhele va sungula kerekeni mi sungula ku va MC a kerekeni like loko ni ta sungula ku swi tiva ku maybe I can do something with people a ku ri kerekeni wow and then loko mi fika laha hikuva mi nga fika mi converteka mi endla swa xigaza hikuva swi nga fika swi va hi ndlela yaleyo cause ni ve ni rhandza swa xigaza na mina hi ndlela yaleyo a ni nga swi rhandzi Eh. mina ni ri munhu wa ku- wa le ka wo xitivi Oh. so loko ni fika layani hi vona va nga ni kombisa ku okay loko ku ri ka xigaza a swi fani na na leswiwa swa le kerekeni Eh, u fanele loko u hlavelela u hlavelela so eh, eh. dyondza ku yingisela vavasati kuloni loko va kha va yimbelela Yeah. lava va yimbelelaka swa xigaza Mm, mm. u ringeta ku va landzelela u vona ku nge swi koti na

ma ma nga byela mi kha mi mi mi dyondzisa manana ku a va a va yingiseli van'wani va xisati va ta kota ku va xapena xikili kumbe talenta ya vona n'wina a mi yingisela mhani loyi a mi inspire
ya mo hi ku komisa kahle kahle mina ni kule ni kha ni rhandza music wa xitsonga kahle vuyimbeleri bya xitsonga ni swi kuke na byona so a ni vangi na artist leyi ni nga ta ku leyi a ni rhandza ngopfu yona ku tlula mani Eh, cause ni suke kule ngopfu na ti-artist munhu loyi ni nga n'wi rhandza swi tlula mpimo a ku ri dr thomas chawuka okay and then ku ya tumbuluka matshwa bemuda Eh, eh. laha ka matshwa layani ne mo ni mi byela ku hi kona ni nga fika ni yima kona swa straight laya Eh, misa loyi a ni n'wi rhandza kusuka mbilwini yes ni ti byela ku loko no no endla swa vuyimbeleri na ku fana na kulukumba lowa ya matswabe muti a ni n'wi rhandza ku tlula mpimo vo peter hlungwana a ni va rhandza hi leswo music lowuya wu vulavulaka hi swilo swo vupfa lowuya hi lowu a ni rhandza ngopfu ku tlula ku a ni wu rhandza ku tlula mpimo lowuya e so hi vona vanhu lava ni nga ta ku va endle ku ni za ni twa ni navela kahle kahle mara i khale ni ri ka swona ni rhandza vuyimbeleri bya xitsonga so i i i yini view ya n'wina hi ku ku vula ntiyiso ni twa nga ku eh, music hi woxe wu revolutionarizini ku ka ka ka mayimbelelo lama timeseji lamo ma swa bemuda ma tikombeka ku semele ku stay second out se ku nghena swe le tigigini kwalaya mi mi ni nga commenta mi ku yini ka music lowa khale versus music lowa sweswi wa tigigini vona ingaku um eh, Eh, mina xilo lexi ni nga fika ni xi dyondza ne loko ni nghena ka swa vuyimbeleri ni ti byele ku ni lava ku famba hi music waloya wa xikhaya Okay. wa message ma yi vona Mm. mara a ni ri na ku chavanyana ni ku exi kambe swi nga endla vanhu va nga tsakeli vuyimbeleri bya mina Mm. mara xilo lexi ni nga fika ni xi dyondza ni yena ya kuma ku ri no mani na vona vanhu lava fevhaku leswi va rhandzaka swa le tigigeni music lowu va wu rhandza na wona va wu yingisela loko se va twa tinsimu ta mina va ku hayi mbo kambe yo fana na wena ya kala masiku lawa maswo marito lawa ma sungula ku ni khutaza ni swi va hayi ma swi komba ku va kona vanhu lava swilo leswi va swi rhandzaka ene loko ni cheka ni kuma ku vona valava va nga le ka ti ka ka leswa tigigi hi van'wani va ni sapotaka ku tlula mpimo lero va hala na hala

risimu rero ra ra dj xilaveko kulukumba leya u fike a studio ni ri studio na mina eh. wa vona um eh. loko ni va busy a yingisa swilo leswi ni swi endlaka eh. a ku e ni twa i nga ri ni nga dyondzaka swo tala ngopfu ka n'wina mara ni la ku ndla nghoma ni ku u famba hi tilayini ta njhani a ku hayi hi layini ya tigigi ni ku hayi a ku na kinga na kokwalani Mm. na ko ni nga nghena kalale loko nyiko yi ri kona yi kona Yes. Ah. na twisisa Eh. ni ku ni nga nghena wena u ngo ni nyika layini nyana yitsongo ni byela ku u lava ku swi swa wena swi famba njhani Eh. ni ta ku pfuna Eh. hi laha swi nga swi nga ndlisa xiswona loko a ni nyike layini nyana ya yena ni vhele ni n'wi byela ku hayi a swi fambe swo swi swa wena Mm. ni n'wi directa ni tlhela ni yimbelela ni tlhela ni hoxa marito ni n'wi bye- ni n'wi bye- ni n'wi byela ku hayi sweswi nghoma yi rhayini Mm. yi fambisi ya vanhwini yi rhayini okay so uh, swi ni nga tihi na nchumu na nchumu leswiya yeah no ka ni nga tihi ka ri gezi So- nga lunghana so misa loyi wa- u fika- so misa loyi u fika mi kuma ku la ta endla nghoma ivi ku endliwa nghoma on the spot hi nkarhi walowo hayi yin'we ee timbirhi kasi swi olovi ku fika ku ku endla nghoma mi ni jenga ku se long project ya ku swona swi teka masiku u pulana kahle u tsala kahle a ni hleketa nkarhi wun'wana na nyiko ya vanhu a yi fani oh, creativity ya vanhu kwalani oh. nga va ya kha yi nga fani so loko yi va la ku tsala ma tsala tinsimu ta n'wina ya tinsimu na na tsala mm. na tsala lexi endlaku ni tsala nkarhi wun'wana ma kuma ku ni hleketa swilo sweswi ni twa yi nga ri swi na tikelo ma yi mm. vona mm. mara loko ni tshamile ni kha ni swi yingisela leswi twa ku hayi rito leri ni nga ri faka laha a ri tiki hi ndlela yaleyo swi swi ni phuxe ngopfu ku ni za ni fika ni tsala album yo sungula a ni yi tsalanga Eh, a ni nghena studio ni fika ni yimbele na swi kota na swo leswiya mara loko se ni kha ni ti yingisela ni twa i nga ri ku na marito man'wana ni fanele ni ma tirhisini mara hi ku a ma tangi hi nkarhi wolowo oh, eh. eyi mantlisa swi endla ku ni ya tisola mara se swilo ni swi endlile se ni ti byela ku ri no swa tswa ni sungula ku tsala hansi ma yi vona okay loko ni swi vona ku swilo leswi a swi tshamisekanga na swi kota ku se ni crusha swilo leswiya mm-hmm. then ni faka rito leri ni twaku ri ni na titwela wow you know at the don yeah I, i've been i've been meaning to ask this question mateo mm, mm. ku eh ka ti artist ta xitsonga ku tsala risimu mi fika mi khoma phepha maybe mi hleketa risimu mi tsala risimu pejini hinkwaro or mi hleketa layini leyi mi hleketaku kwala mi fambaka kona ivi mi vuya mi fika mi no tsahasi mi yi tsala Ah. and then mi famba ku vuya yin'wani mi vuya mi ku okay leyi na liya yi ta fambisela fika mi tsala or mi hleketa risimu ku risimu leri okay i mamthavini sweswi mi tsala hi mamthavini mi vuya mi game hakeli mi tsala yena ya hileswo loko u ri munhu loyi u nga na nyiko a swi bohi ngopfu ku tshama swilo swi kha swi hleketiwa laha na laha loko sweswi eh, no hleketa swin'wana hi sati wa mina ni ku ni la ku yimbelela hi ku sati wa mina u ni rhandza ngopfu Eh. matwisisa swi sweswo na swi kota ku ni swi tsala hi siku rero ni fika makumu Hi one day ni ku va ku faka va the ya, whole track. ku huma risimu hinkwaro wow hi siku rero ku va ku Ya, hakeriwa olova loko eh, i mbhoni ya mina nkarhi wun'wana na endla hambi tinharhu a day hi siku ra yi one Mm. Yeah.
Balo e makoko comment ha mi balo e makoko ese wa big expert. But lero ri ri tsala ri dona swi tekela ka ha ri ku tsala nsimu this area because loko ya ka ka ka socks di ya endla di endli two tracks de de liya siku leriya ne. Yeah, ka Leri n'wana ku ri remix leri n'wana ri yimbeleliwa. Yes. Ne? Xi xi nga swi teki ma two weeks ka ha ka ha planela ku ta ku ta endliwa xilo lexiya. Ya ku ha ri simarisela ri simarisela about like two weeks. ya ta swa ni vule ni ku Twa swi ri na eh nkarhi wun'wani creative thina na ku kula ka talente swa hambana eh so swa endla mi kuma ku jona vhele futhi tekela period yaleyo Eh. tsala risimu hi lava mun'wana a ti va nga yi ba va nga ri ba hi hi siku risimu rero ri hela hi siku eh eh Mm, so i ku tiva nkarhi wun'wana i ku va on point at the dona i think no tiva ku sweswi u vulavula hi yini and u dedicated ku fika ku ku tsala xexo mm. u xi hetisa loko u khome xitori hinkwaxo xi costiwe u tsala from the heart phela kwalano so like i think xi hambana hi ndlela yaleyo oh, so music i ejeni kumbe rendzo rin'wana ro ro leha ri tlhela ri swi tikelanyana Eh, ntanika xikombiso tiartist leti nga koho sweswiwani va va paparulani paparulani is very much talented loko la nga tiyisa mara at some point u n'wi vona a fanele a va ri na a back upiwa hi vanhu van'wani va va vitana ku ti-manager or agents at least va vitanisana ku yini laya oh yeah ti ku ti manager or ti agents or in Yeah. but i think eh n'wana ti va nga va ri na idea ku se No, no, ku ri no, vo la ku tiva ku vona va na yena munhu wo va pfuna ku as a musician la nga ta va kha langusa admin a ni n'wina mi busy ku yimbelela la nga ta a langusa admin ya timhaka ta mabukwele machajele transportation ku ri ma- mi mi na vona vanhu vo fana va lava kumbe ku fika swona mi nga vheta mi teka e nkarhi lowani mi tikombelela loko va ri kola va vona ku ma nga swi kotaka u kona munhu la mi pfunaka Eh. eka okay eh lexi ni nga xi vulaku ka nkarhi wa sweswi eh ni na yena munhu loyi a ni pfunaka mara loko ni nga sungula a ni nga ri na munhu loyi a ni ta ku loyi i manager ya mina we- we- mandlisa u fanele swi Mm, mm. mara ku na vanhu lava ni nga tirha na vona vhele Eh, ni swi tivaka na vona va phushe ngopfu ka music wa mina ni nge se fika ka munhu loyi sweswi ni nga na yena eh, a hi vona ni tirhe na vanhu vo fana na vo shores mr clean eh, hlongwani kusuka ka makuleke eh. ya na yena u ni seketele ngopfu misa luya u ni phushe ngopfu so mara lexi ni nga fika ni xi langutisa ni kume ku a ni helo loko ni ri hava munhu loyi a ni bekapaka Yeah, hi vona yeah. ya so ni ringesa ku langusa ku ni nga kuma mani ni kuma vanhu kume munhu Mm. like enough munhu loyi a mi bekapaku as manager ya a ni lavana na munhu la nga ta ni bekapa as a manager Yeah. ma yi vona Yeah. because loko u famba u ri one u ri artist loko no fika ni kuma n'wina sweswi ni ku hayi a ni kombela ku mi ni fakanyana ka gigi leyi mi nga le ku yi endleni

mi tirha na mani ka nkarhi wa ya sweswi ka nkarhi wa sweswi ni tirha na maglobal mphata Mm. ya kulukumba luyani ku ya ya thumba nyiko ya mina ka gigi yin'wana yi ri na yo ka makuleke Mm. but a ni nga swi tekangi serious ku a nga ha vone swin'wana Eh, eh, Ya, eh, eh.
nje one of good days eh, Mali- loko ti- maglobal mphatha ya maglobal mphata Eh. van'wana va ni Ku nga ku tivanyana tshama- ka mbango ya ma- a ni ri sure ku ni tshama ni twa hi vito leri ende ingaku Eh, Mbeya. G. Mac G, yes, yes, Yeah, yes, i yes. munhu un'wana mani Awu nje niba boka ka content ya YouTube baka ba ni nga imitate. vulavula swo tala ngopfu yena a yi khale ni kha ni n'wi tiva ku loko mbalo ya mara no mani u munhu lebyi ni nga byi vona laha bya bya ni chavisa na mina ya bya ni chavisa hi leswi ni lona ni fika u- u fike hi hlangana kwala joni kwala ni lo hundza ni twa a ni hlamula loko a hi n'wi ni n'wana tina hi mina ni n'wi langutisa ni swo ka ni n'wi tivi a ku hayi mani ni ve mc ka ndhawu yin'wana n'we mi nga fika mi performa ni twe tinsimu ta n'we ti ri nghozi ngopfu eh ni ku hayi hi mina eh a ku hayi mi tirha na mani ni ku ni ha munhu wo tirha na yena eh a ku hayi a ku na nkingha ma ni kona esayitini ni ta ringesa ku mi pfuna hi laha ni nga ta kota hi kona hayi ntiyiso u le ku lunghi ku ri vulavula mm. mara swi swi important ku fika kwihi ku munhu a va a ri na na manager current manager ya swi swi na nkoka mm. ya swi na nkoka me ni wu voni nkoka wa swona ya ma vona a ni nga ta va ni ri phethe mun'wana ti loyi a tivekaka sweswi loko a nga ri kulukumba luya ya swi swa mina no swi endla mi kuma ku swo sapotiwa kwalaha tikweni ra ka hina bcause mm. atikweni va na torha ro la ku va na artist Eh, wona ta ponisa tiko tsena va tsutsumisa eh, futhi mara a swi helo eh. mara ku lona ku fika ku loko luya ku na vanhu va le tikweni leri a humaka ka rona va swi tivaka sweswi ku ku na phete mun'wanati mm. timhaka ta yena mm. ku na vanhu lavaku na vanghana va yena ku na lava va n'wi tivaka hi swo hambanahambana ah. vanhu lava yani se va ni tiva na mina mm. ma swi vona ku vito ra mi ri kula njhani i le ku ri kuliseni se hi wona nkoka wa maneja oh,
no wa langusi 015 explore loko ku artist event manager whatever lexi tsakelaka ku xi promota wa hlanganisa na yena eka email address ya yena ya ray 9987 at hotmail com loko endla sweswo wa swi kota ku promota ka ka channel ya yena e mhami n'wana ti um mavona loko vanhu lavawani va va va ti-artist vana va se la ta olovisa sweswo ndzi la ta olovisa sweswi vanhu la- vanhu lava ti-artist va kuma va kuma ngopfu a lot of attention ka tindhawu to tala ene nkarhi wun'wani va kuma ti-attention nene maybe ni le ka vanhu va wrong mi kuma ku ni le ka vanhu va xisati a ku eh, hi yihi pressure leyi mi hlanganaka na yona loko mi kha mi tshama na na munhu wa wa wa i- wa wa wa hi ndlela leyi a nga hi xiswona a nga hi xiswona n'wana as wo duma munhu la nga na ta- futhi ngopfu a hi timanga ngopfu to duma munhu la nga na talenta vanhu va rhandza ngopfu hala ka talenta ku munhu loyiwani can do so much so hi yi prepature leyi mi nga na yona n'wina as um ngwani ya vona ku na ku hambana ka loko khale before va duma na sweswi for now ni nga ku uh, a ku na ku hambana e amchuwi na chuwi n'wina vamba ku va gigini ku yi hami mingheni nkarhi wun'wanyana vanhu va ri kona va attenda tidyondzo ta le kaya eh. mina ni sele laha ni eh. khomeletiwe hi hi ntirho eh. eh ni va ni nga ri na problem eh. ntsena vona leswi ni va rhandzelaku swona i ku va ni hlonipha oh. hlonipho lowa a va ni komba wona ku sukela va nge se za va yimbelela va tiveka na namuntlha na sweswi va ha ni komba wona okay eh se hi leswi endla ku ku hina vambirhi ku nga vi na ti-problem hi ndlela yaleyo ni nga languteli ka leswi swi swi nga ta hata emahlweni mm. hikuva ni vutomi i nge byi predict eh, eh. mara for now a ndzi za ni va na na ti-insecurities oh. e na loko va fambini hambi ko va ku ri gigi ya kwala joni loko mina no va nika ni nga ri kona ni hava problem e oh, okay.
so I'm, I'm sure ku nge be

na ku Mata- xin'wanyana lexi xi endlaku ku n'wina mo specially hambi i nga dumanga ya n'wina vavanuna loko mo za mi hleketa ku i ri ni huma ni ya vona swin'wana hala swi komba ku laha kaya mi a ni endli swona oh ee okay e van'wanyana a vo huma vhele hi ku a ni endli swona eh a ni swi tivi ni nge mi vulavuleli hinkwenu mara Yeah. lowa ka mina na n'wi tiva ya ya ee i oh ku ni endla leswi swi nga fanela mina Mm. swi nga fanela na yena Eh, eh, e loko a ze a huma a famba a ya handle eh. a ni chuhi nchumu hi ku na swi tiva ku leswi ni fanelaka ni swi endla ni swi endlile Oh, Eh.
okay. se a ni chavi nchumu Mm. wow dedoni mata va kala vanhu vo fana na mun'wanati Yeah, ka minkarhi ya sweswi yeah, ku ri fema yi se va cinca kahle kahle yeah. phela fame ya consumer munhu like ya n'wi cinca fika ka stage lexi a vonaka nga ku se wa tiveka se wa rhandziwa hi vanhu a nga kota ku endla lexi na lexi na lexi vavasati a va tiva vavasati no lava vanhu vo duma ku ha no
ya va rhandza power vavasati so loko ku ri ku n'wana ti va ha tikhomi hi ndlela leyi va nga tikhoma hi yona va famba hi ndlela leyi no wow big up n'wana ti mm. mi le xiporweni xa kahle ngopfu kuma ku va xinyori siku rin'wana mi tivala leyi wa n'wina a ni mi fevha yona xinyori no la ku yi halaya ka matekela hayi na minkarhi leyi nga le ka yona mani a ya ha swa ha pfumeli um a swa ha pfumeli a ni swi tivi ni nga sungurisa ku yini mm. hileswo loko ni langutisa la ni sukaka kona na sati wa mina hayi na swi twa ku kalela hambi no lava ku swi ringesa ni nge swi phasi ku
ya hi suka kule ni nge vulavuli swo tala kahle kahle mara munhu ku hi suka kule lera ro loko no va na miehleketo yaleyo a ni ta ni nga tlharihangi kahle hayi muti a hi vuyeli ka Yeah. music xikan'we hi matirhisi muti lowu muti lowu tiyina wu onheki ri ta ku inyana hayi ku hacho Ai- ai- ai- Ai, kwa- ai- ai dzingiriki mun'wanati ya hi ku ya hi ku ya hi ti hi tipulani ta n'wina going forward mi nga ta ti vona mi fikelela ka xiteji xihi music Eh, mone ko a ni nge kombisi hi ku ni lava ku fana na mani Mm. Mara ku navela ka mina i ku kumeka vito ra mina ri ri kulukumba ri kha ri tiveka etikweni Mm. ya ni nga langutisi ngopfu ku ka matsonga ntsena no na tinxaka tin'wana Mm, mm. ma yi vona Yeah. um no lava ku vito ra mina ri ya kule swilo leswi a ni nge tlheleni lava ni nge swi siyi Yeah. so ni ta phuxa ku ya emahlweni cause ni na seketelo wa vanhu vo tala ngopfu um na loko nkarhi wun'wana na swin'wana swi endla i nga ri a swi fambi kahle va kona laha fikaka va va hi n'wana tin'hwinyi ku mi na yona mani Eh. mi nga give up Eh, eh. Azwani. Eh, mara na mina itwi idi. Eh. Anse mtwa mimbelela mara voice yona it tells it tells it all. Mayona. Yeah.
So kuna vanhu lava ni swi tivaka vuton'wini bya mina va playa ti-role teto. Lo- Minkarhi leyi ni endlaka nga ri se ni helanyana matimba. Mm. Va fika va ku ha hi n'wana ti wa wu tlhele ndhawu. Ku xota yini? Mm. Nkarhi wun'wana u vula ni ku heyi nkarhi wun'wana na mali ya ni bayizisa ku swi Eh. lava mali swi Aya ya ya. Kusha swona swo fana na sweswo. Va kona vanhu lava ni pfunaka hi swo fana na sweswo. wow ma yi vona un'wana level yaleyo hey. okay ya va kona vanhu lava ni pfunaka swo fana sweswo so ni nge swi koti ku ni va khomisa tingana cause va vona swin'wana ka mina mm, mm. ma yi vona ya ya Oh, okay. So look, I will na team na na na na team ya mwana ati awa kaba ko album album album. Kuna album ingekushekweni ngerendele. ya ka album ku na album ya matimba ngopfu ya
Mm. Leyi- Lama nga hi tshweta nyana na hi twanya vito ra vito ra Leyi- yona nyana ya vito ra yona kahlekahle moni ku title track ya yona yi ta va mihloti ya isiwana mihloti ya isiwana mihloti ya isiwana i title track hi yin'wana ya tinghoma leti un'wana na un'wana la nga ta yingisela nghoma leyi ni vulavulaka hi yona sweswi a ni ri ni ta ni ya humesa album ya mina december eh, date a yi se yi tiyisisa oh, mara ni ta yi humesa hi december hmm. mara leswi ni mi byelaka swona mara ti lawa mi mamaka ni nghoma leyi ni vulavulaka yona leyi hmm. hayi mi ta ni khoma hi vona mihloti ya xisiwana ya mihloti ya yisiwana

hleketa ku misava tihlayisiwa na yendlini ti vonakalisa ka comment section ta twa hi wena misa ta yisiwana wa ta xisiwana wa ta xisiwana xi njhani Xi- xisiwana loko xo za xi rila xi rila swa maphela loko wo Yeah. za wo za u rileriwa hi xisiwana maybe u kuma ku phela xi tala ku rila loko xi kholeliweni xisiwana a yi weli hansi misa u ta yisiwana swi ta ti ti ku na ti-problem to tala ngo ti nga ta kwanda ka ni swo ti ya xisiwana loko xo va xi ri leyi wa swi twisisa that's why loko la ku ta wa ta ti ti tsakisa ngo ti ti-album kumbe music yo va la ya xisiwana kumbe hi kusiwana hi mhaka ku siwana swi tele so you are catering for a bigger market Ku tlula that's why swin'wana.
loko ma vona for the main reason of this title yeah of the song ne album leyi ta va ni ti-sales tin'wana to tala ngopfu ya so ka mihloti ya yisiwana mi tirhi na mani um ka mihloti ya yisiwana tirhe na ngamu leya mina le Va- kha va- va- ya va- ni va- tirhe na va- ngamu hileswo loko ni yi sungula ni n'wi byela swa ni ku yingisela u twa a ni chavi ku yimbelela kha yingisela Eh, Eh. a ku wa yi nga ri yi ta va yi ri yi ri kahle ngopfu ni ku ya ni hleketi ku yi va title track ee so na yena a eda marito wa swi kota ku loko se ni sungule swilo wa eda manje se u vupini phela va tsala swa vona ya a ku Ku hayi swi kota ku swi a yingisela ku na swona. maritunyana fakani lawa Eh, Ni khalisa. eh. so ngoma liyani hayi ni tirhe na yena loko yi yimbelela hi yimbelele hi ri two mi tirhi na mhani mun'wana ti tsena ya mi ri two hi ri two
wow Mm.
alava i beyonce na jay si vakagaze beto ala va nga va lowo ni mudzaha mutshembi kahle loko tshembeni na sweswiwani se hi ko ni nge le ni mm. ninety percent se ku ku believe sweswiwani because mi nge endla inani album mi ri two a va lo languta swa kala ka ka gaza ku ku va ku ri na power cup leyi va ku yi kha yi tirha swin'we mm. it's either un'wana a kha a endla leswi un'wana a kha a endla leswi mm. mara for the main fact yo va tirha swin'we ka rendzo leri mun'wana ti nga ri teka hmm. ra vuyimbeleri is power va nge vi a ni voni ku va nga va na like va vulavula language yin'we va hlekahle va vulavula language yin'we loko va tshamile va twisisana because hinkwavo va le ka jeni ya yiwani hmm. swa kala masiku lama ka ka gaza sweswo hmm. swa kala ku ri a ku ri dokodela ntsena loyi tivaka yena e hi dyo ntsena swa tikomba ku vele ti va inspire dokodela so so loko loko ko va na na part na part yin'wana e mhani mun'wana ati mi tivita na mani stage name xa n'wina ka music engine wa mihlave ni ri mhani mun'wana ti mhani mun'wana se wa vona ku sirhelelise ni ngheni ngopfu i pfala brand engine wa mihlave ne ya Eh, Angel So- Mamhlave.
oh i n'wa- eh, mhani wa mihlave loko sweswiwani mi kuma ku a ni mama ku le ku endliweni ka tinsimu swo fana swona ka ka risimu leri nga sala ku ri computer album ku va ku va na munhu loyi maybe va twa nga ku loko o nghena wa xisati swi fanerile a mi na mi open for sweswo Ni open ngopfu for sure. Oh, as long as Yeah, ka ha ri of course, business. yes, yes. oh okay swi vula ku swi endla ti-cv mara hayi cv liya ya ku

ku chela hansi so a ni n'wi rivali loko ni kha ni endla swilo sweswi e e na n'wi vitana ni ku ta ta yimbelela timbirhi so ya wa wa wa wa yimbelela na mfananyana n'wana ka leti ku ku ku sum- ku- ku suma ku hina vanuna e va ri jerry mugwambani n'wana wa le kaya na yena u u nghenise xandla ni n'wi vitana ni ku tana ni lava voice ya wena yi nghena laha cause ni suka kule na von'wini e e so a ni va cukumeti vanhu lava ni nga suka na vo le hansi hansi le e